Wel, mae'n rhaid i fi ddod o hyd i waith rhan amser. Dwi eisiau arian. Ond fi ddim amser gyda ti wedyn i chwarae golf. Os rhaid cael gwaith rhan amser? Oes.
Mae nifer o cwmnïau yn hysbysebu ar-lein.
Beth am swydd mewn siop trin gwallt? Byddwn i'n golchi gwallt pobl, brysio llawr a nid te a choffi trwy'r dydd. Siop trin gwallt?
Dim diolch. Bydd pawb yn hel clecs a bydd y lle yn swnllyd. Beth am waith mewn caffi? Mae'r caffi yma eisiau person ifanc i weithio bob bore Dydd Sadwrn a bore Dydd Sul. Deg o'r gloch tan hanner awr wedi un. Dydd Sadwrn a Dydd Sul. Dim ond yn y bore. Bydda i 'di gorffen am hanner awr wedi un. Mae'n swnio'n dda. Mm, problem.
Rhaid bod yn 17 oed. Na.
Dwi'n 16. Ok, erm...
Beth am swydd mewn siop chwaraeon? Rwyt ti'n dwlu ar chwaraeon. Siop chwaraeon ar y stryd fawr ydy hi. Mae'n swnio'n dda, os rwy'n ffôn. Oes.
Dyma ti.
Dwi'n mynd i ffonio nawr.
Beth ydy pwynt gwaith rhan amser? Rydyn ni eisiau mwynhau'r penwythnos. Dim gweithio. Hefyd, mae gormod o waith cartref. Mae gwaith rhan amser yn dysgu sgiliau newydd i chi. Hefyd, mae'n brofiad da. Dwi'n gweithio mewn gwesty bob bore dydd Sul. Mae'n hwyl! Mae ffrindiau newydd da fi ar y staff a dwi'n ennill arian. Wel, dw i'n cael arian poced gan Dad pob wythnos ac os dwi eisiau mwy dwi'n gofyn. Ond rwyt ti'n cael dy sbwylio. Mae bod yn y gwesty yn helpu dysgu am fyd gwaith. Hefyd, wi'n mwynhau bod mewn tîm. Mae manteision yn sicr, ond mae pobl sy'n gweithio yn flinedig. Ie, dwi 'di blino weithiau, ond dwi'n gweithio'n galed. Ond dwi ddim yn gweithio dydd Sadwrn, felly fi 'di gallu mynd siopa gyda ffrindiau, neu mynd yn syrffo. O, mae'n anhygoel. Mae syrffio'n heriol ac yn galed. Bryn, mae bywyd yn heriol. Ydy, mae syrffio yn heriol, ond mae fe'n hoel. Hefyd, mae'n helpu chi cadw i'n heini. Wel, dw i'n nofio weithie a dw i'n chware golff gyda Dad ar y penwythnos, ond mae'n well gyda fi chware gemau ar yr Xbox.
Newyddion da! Ti'n mynd i siarad gyda rheolwr y siop bore fory am ddeg o'r gloch.

Wel, mae'n rhaid i fi ddod o hyd i waith rhan amser. Dwi eisiau arian. Ond fi ddim amser gyda ti wedyn i chwarae golf. Os rhaid cael gwaith rhan amser? Oes.
Mae nifer o cwmnïau yn hysbysebu ar-lein.
Beth am swydd mewn siop trin gwallt? Bydde di'n golchi gwallt pobl. Brysio llawr a neud te a choffi trwy'r dydd. Siop trin gwallt?
Dim diolch. Bydd pawb yn hel clecs a bydd y lle yn swnllyd. Beth am waith mewn caffi? Mae'r caffi yma eisiau person ifanc i weithio bob bore Dydd Sadwrn a bore Dydd Sul, deg o'r gloch tan hanner awr wedi un. Dydd Sadwrn a Dydd Sul. Dim ond yn y bore. Bydda i wedi gorffen am hanner awr wedi un. Mae'n swnio'n dda. Mm, problem.
Rhaid bod ni'n 17 oed. Na, dwi'n 16. OK. Um,
beth am swydd mewn siop chwaraeon? Rwyt ti'n dwlu ar chwaraeon? Siop chwaraeon ar y uh, stryd fawr ydy hi. Mae'n swnio'n dda, os rwy'n ffôn. Oes.
Dyma ti.
Dwi'n mynd i ffonio nawr. Beth ydi pwynt gwaith rhan amser? Rydyn ni eisiau mwynhau'r penwythnos, dim gweithio. Hefyd, mae gormod o waith cartref. Mae gwaith rhan amser yn dysgu sgiliau newydd i chi. Hefyd, mae'n brofiad da. Dwi'n gweithio mewn gwesty bob bore dydd Sul. Mae'n hwyl. Mae ffrindiau newydd 'da fi ar y staff a Dwi'n ennill arian. Wel, dwi'n cael arian poced gan dad pob wythnos, ac os dwi eisiau mwy, dwi'n gofyn. Ond rwyt ti'n cael dy sbwylio. Mae bod yn y gwesty yn helpu dysgu am fyd gwaith. Hefyd, wi'n mwynhau bod mewn tîm. Mae manteision yn sicr, ond mae pobl sy'n gweithio yn flinedig. Ie, dwi wedi blino weithiau, ond dwi'n gweithio'n galed. Ond dwi ddim yn gweithio di Sadwrn, felly fi wedi gallu mynd siopa gyda ffrindiau, neu mynd yn syrffo. O, oh, mae'n anhygoel. Mae syrffio'n heriol ac yn galed. Bryn, mae bywyd yn heriol. A ti, mae syrffio yn heriol, ond mae fe'n hoel. Hefyd, mae'n helpu chi cadw i'n eini. Wel, dwi'n nofio weithiau a dwi'n chwarae golf gyda dad ar y penwythnos, ond mae'n well gyda fi chwarae gemau ar yr Xbox.
Newyddion da, ti'n mynd i siarad gyda rheolwr y siop bore fori am ddeg o'r gloch.